Wutim bot mic pa ryemo dugi, an akato woko ki lokka macalo labak dog pi gin ma wuitimme. Ka pe acwel wutero dugu pa wutim-mi calo gin ma pire tek, ento gin guneno ni omyero kiter kit ma kitye ka tero-ni, ci oye kelo peko i gang Acholi. Atamo ni, aa, lawob me acara doki ki i nge enno, dok an akatti Ka juko litino acholi, lutelo acholi ma gin gucako yette i redio mono bene akatti ki bako doga. Tim ni odiko ni ene ni, nicakke lawoo atamo wunu winyo ada ma mego Jennifer Ariem ma tye Nigeria kacel ki Latinne both ni gutim pa aryemo gin ma tye ka timme i social media. Actually an pe aloko lok ka ento aloko lok mapat ki kit a un wuneno kede weko lok ka bene gubedo nini actually tero calo winyo radio ma in i winyo loki ma a ki bot ngat ma tye ka kwano kwena ni keken ento pe igamo lok ka ma wa bene ka okati kede kit man wun actually ka wulubo i social media wu wun wuwinyo awinya Pe wuromo gamone pien lokke lok matek. Rom aroma ki ka in icito i ot lega, ot lega ma muno okelo, dini ma muno okelo. Ka in icito inongo pari tye ka lega, tye ka tito lok, bicop tye ka tito lok, reveran tye ka tito lok, in iwinyo awinya. En aye lok ma ma wakati kwede, ma wa pe wamoro kati kwede i kare ma en oniango lwak ma i Acholi, onwango lwak me Uganda ni an macalo latela kobedi ni pi peko ma i Acholi Lubanga otere. Tipo me tekwaro ma yam kwariwa oyubo ki piny. Atamo ni Acholi wun wuwinyo daa yet ngo ma tye ka kelo cac i kom kaka, dong lok ango ma tipo gamo? Lok ango ma tipo jukowu kwede? Wun wuwinyo Acholi? Pe tye Acholi mo ma waco ni en tye leng. Pe tye ot pa laco mo i Acholi ma waco ni gin cinggi leng i peko ma i lobo Acholi ni ene ni, lobo Acholi weng ni cakke ma lweny ni ene ni i pyeraboro wiye abicel dony i lobo Acholi, gangi weng ma tego onyobo cinggi uni weng. Litino acholi mapat pat ducu, mon wa ki co, gin gunyobo cing gi un liweny. Pien otin, an amito katti ka cik wu, cuku wu, wun litino aryo ni, wun litino aryo ni ma timwu pa acholi tye i kom wu, mego Jennifer aryem, an awinyo lok ma in i katti kwede. Kene nene kong in i, kono nene kong in i, i, i, i penyo, kono nene kong in i penyo an, i kare ma an akatti ki statement openly, onongo ko an, Aribo tam kiri ku lok mukene ni eni ni in i mwonyo wiyi otim bos me pa ryemo. Pe tye ngati mo ma lengi dong i lobo acoli kany. An amito woco kit man ni gin ma yam onongo weko kaka tye en aye tibu, pien tibu ni ka ngati mo otimo cilu, cilu mo tye ma in itimo Kibune tye ki yo ma kwari wakwanyo ocilo-ni o wek ocilo-ni pe medde. Dog gang bedo maleng. Dong nicakke ma moni enini pyeraboro wiye abicel dony i lobo Acoli. Acoli obedo ka nekke keken-gi ma nekke. Pe ocakke, pe ocakke ber i Perabor wiye abicel. Cilo ni eni ma odonyo i lobo acol ni nino ca awecci wunu ocakke wa i kin obote gin ki tit okelo. Litino acoli gu ocako neko luwotgi keken gi. En to ludito ma gu myero gu yub gang ket litino piny ni ah cilo ni eni myero ki kwanyo, cilo ni eni myero ki kwanyo, cilo ni pe otimme. Wek obedo tye ka wot wang litino, tye ka wot wang litino, tye ka wot wang litino. Eh, pe tye gi latin acoli mo ma tiyo ticce, ma tipo lwongo ka tiyo tic, ci tiyo tic ma dugu ma kwo. Dano weng dugu ki kofin. Pien tipo ma omyero nongo oryem ogwok litino, tipo pe romo gwoko. Ka bal peke, ka bal tye i kom yin, ka cilo tye i kom yin, tipo guke di ni, Me dok dikiwu, weko lityenwa tye ka dugu ki kofin. Acoli, tin amito wociwu ni, wujuk dangawu ma i kinwu. Pe tye ngatti mo ma kubedi ni waco ni en ileng, kong an awac kong ni cakke ki i kom ocora. He, tin an amito daa, tipo waco kong idaa ki jo ni, wek kong inen kong ka ngatti mo otime aleng ada. Wek kong inen kong ka ngatti mo otime aleng, he, i kare ma ocora gitye ki mony.

Mit ma obedo ka timme i Lubaculi kany i nino ca awecci wun liweng ni, Lumone pa Acholi ongeyo ni tipo me tekwaro pa Acholi ma wun wuwaco ni jok-ki tipo ni tek tek mo ma pe ye in inego wod Acholi mo wod lwor mo ci in ibedo ma kubi yot dok Acholi pe tye lagatti mo. Pe tye gang mo i Acholi kany ma kubedi wun wuneno gange tiro oko. He? Ciro gang ocora. Lub kong, wulub gin ma cili ma en ocako timo ne wa con i kare kubote, ci wulub gange. Ka wun wunongo ni kuc tye i gange, tibu woto me ka tibu woto mot. He? Me ka tibu woto mot. He? Ci lunenu, he? Wudug ki wun litino Puranga ma i aol. He? Ko nenu gangi wun i cakke naka to pa Okweya lin otimme, kweya ma kibyeko ni ominne en aye oneko en. Wun kono wunen ka latin puranga moko keken cito anyim, litino puranga yute malo, to licwic calo mac electricity. Puranga otore bok pi cilo ma litino puranga nicakke ma gicak neke kekengi. Now, Tibu waco ni ngo? Tipo waco ni, Ka ineko dano, omyera dano ma in ineko-ni, pien acoli pe neki nono, acoli niki nongo olamo doge, nongo olamo lapiine. Tipowa ni pe iye tipowa i tekwaro yam pe ineko dano labangi balle. Ci ka in ineko dano ma in ilamo lapiini, tipo pa dan-ni myero in ikwanyo ki i komi. Kwer omyero kiket i komi in ikwany kiboni ki komi. Komiti cawa ni Acholi pe romo kwanyo celu ma onego minne. In tin i kwer omyero nini ma ineko en bedo nono. Hmm? Ki wile awila ni ineki pien ki mito mini lim, ki mito mini rwom. Tibu ni ene ni in pe romo kwer omyero. In tin i kwer omyero nini wek tibuni ki kwany. He? Pien tibu pa dano ma in ineko ni ka pe ki kwero bedo i kom in, bedo i kom in. Rom aroma komiti cawa ni. To mukene ma tye ka neko Acholi, ma neko Acholi, neko Acholi, neko Acholi, kombeddi ni Acholi ka dano oto, laco oto, colak tipo ka dako-ni, tipo ki laco-ni bedo i kom dako, bedo i gang, bedo i kom litino. En aye oweko kwer pire tek me kwanyo tipo ki i kom dano. Tipo pe cito kaka mo, tipo bedo i kom dano. Ka obedo i komi ma pe kikwanyo, kelo peko. Dong Acholi pe tye Latin acholi mo macel leng pe ocim wa otim bos mic pa aryemo. Gin ma atye ka lak kwede ni, gin ma weko en cato kit eno, cato kit eno, cato kit eno, cato kit eno. Lapiny ma ocakke con, mega ryeny Jennifer owiny maber. Ka kiwaco ni, Onongo ka in igona acim con, kit ma mitero lok pa otim-mi. Nongo be wacci mego lingo in pe iromo kwanyo lakeri me cako celu bos mego tim pi tyen lokke en ni in bene pe iling. Ee, pe tye acholi mo maleng. Honorable Nomad Mao pe dong okwanyo lakeri me cako celu bos mego tim ma ominne pien en bene pe ling. Ujana Mapenduzi pe romo kwanyo lakeri me cako celu bos mego tim ni dong ecelu kwede dong bos mego tim odugu kit ma jo ca waco ni dugu ne kiteyo calo gin na pire tek. Ee, pien angeyo ni. Kit ma irok tiyo ki acoli, kibicako waco ni kicel ki wun acoli yo dong ocel bot nego tim. Kombeddi wun wuwinyo me roko lingo litik, gin gukelo otim ci gulingo pien gimito ni wun aye ocel latin wun ki kumwu. Wun aye ocel latin wun ki kumwu kun wun weng Wun lubal yet ma Mao oyeto, yet i lobo Acholi kany, papatte tye ki me kutim. Yet ma Mao oyeto i Owerri, papatte tye ki me kutim. Acholi, mego aryem, Jennifer, lamera ma tipo tiyo kidi. Ka nino ipenya, onongo an pe amito ni odony i lweny pa lumone ma gutero Lumono tero kwak ma megi ma kun wok ki i kom dugu pa otim. Ento, wun wuneno mawa calo gin ma odong kare ma dok kwanyo bore bayo. Kwanyo bone bayo ma en tye ki tipo pa kwariwa weng. An akwanyo bona bayo ma tipo ma yam ogwoko kwariwa. Kwariwu en aye en tiyo kwede. Wun wuwinyo i kare ma an atimo ni an atye ka tic kwede akwo akwo. Gin pa kware kitiyo kwede akwokwo i kare ma an aa ni an aa ki i kanica. Kare ma dong tipo otera wek ami woro ki Janani luwum wuwiny maber. Tipo wa i dok idwok Acholi ki tekwaro. Kare ma atye adok ki tekwaro, awaco ki Acholi, awaco ki amenni me Uganda ni atye awot i abila pa tipo pa kwarewa me Acholi. Litino Acholi mukene gukato ki ngiya. Acholi onen mawa maber dok oboyo lok pa kony Ee, boyo lok ma kit okelo peko i kom akony-nyi, lok anga ma dok iwoto ite tipo ite tipo godi ni, Ee, pien wutero tipo pa kwariwu calo gin ma calo gin ma Catan, ci en tibowu ni ene ni, Tin wuwacca ni, Wac ki lutela acoli ni wutim bot mic. Pe gin gukwany lakiri me cel-lu wutim, pien gin weng pe gileng. Ee, rega an okumu. Ka iwaco ni in icel wutim, in iromo cel wutim. In ileng, ci ileng, ee, ci ileng, i kit ma in itelo kede Acholi, tela ni eni ni ma, ma ladit lobo General Yoweri Museveni tibo kelo en ka tela ni, tibo ye te doro en. Wuwiny maber, wun lwak me Acholi ni, Yoweri pe balo wa cawa ne, jore eni ma gin o Yoweri ku General Cale ma gin kubedo icara tibo ne, gin ti i kopgi aryo, jore pe balo wa cawa gi i lok me lega lega. Lega wuni kitiyo kwede, lega wuni kitiyo kwede pien dano madwong ma wigi peke tye i cac. Hmm? Kitiyo kwedgi me, me kweko dano ni ki doo. Ento gin ma doro konyo jo ni doro lobo en aye gin ma wun gubedo iwaco ni ma wa tye ka tic kwede gemo marac. Anga maleng oboya pi alec? Ka iwaco in icelu tim, in ibi celu tim. In ci ileng, ci ileng. In ma ibedo ki lweny-nyi eni-ni pe ineko acoli, ci ibongak i kom omeri. Pe iloko marac i kom omeru? Ee, ngatte mo ma cinge leng i lobo acole peke. Hmm? Anga ma cinge leng? Jalo oto lit, i dugo gang, kobedo cawa adi. In cingi leng? Ka iweko icelu tim, in ibicelu tim. Ee, in ibicelu tim. Nongo tim aye dong rac mada. Acoli, ngo ma oweko atye Tipo tye ka waco ni, An akati acok piny ki dwona ni eni ni. Ee, nyo dong ewaco ni, Wukur ngat ma oketo langet mawa piny-nyi, pien en lokke ma loko-ni loko lok pa tipo me tekwaro. Nongo lacore eno ni kome bibedo kecwa ki i tyene weng, oito to arem malit ma oketo cinge i kom mawa. Ee, pien lok ka ma loko, wun dong pe wutwero lokone. Ee, an pe aloko pira kena, Ee, en aye kite yang. Yecu owaco ni, Wun wuloko gin ma wuwinyo ki bot wunwu, an bene aloko gin ma an awinyo ki bot wora. Hmm? Lok ma an aloko-ni pe lok pa bawa. Matir tye ka wacone ni lutela coli weng wek in inong rwommi mo-ni Nongo nyini cato Acholi ted record. Atamo history ni eo ni litino matino kobedo calo Pero Tim Bosbeck latin matitidi ki Boto latin matitidi litino en ma kobedo iloko social media litino ni litino matidi litino ma kinyolo gi i kare ka Museveni gingeyo gin ango ka wun ludito pe wubedo ka konyogi mm dong wun litino ni bene wumyero wunge ni pe tye latel Acholi mo ma cinge leng pe tye latel Acholi mo ma cinge leng Owiny Dolo yin ka kipenyi ni yin cingi leng Wot wungom Casimiro, ci ileng. Gin mo ma in itimo ma tipo tipo cwaki iye ni kwici kwici kwic pe en tipo mito ni tipo tije ni cikke tye ni ka ibitimo gin mo ni tim gin ma itye ki lapii i kumi. Myero lapii ni obed tye. Lapii ni obed tye. Eh? Pe itim gin, in itimo gin mo mo jami weng ma in itimo ni itela ni iye bacodi ka kipinyi in winy doni ka wa icelu tim ki bosbik. Itimo gin ma lapii ma tipo pa kwarwa. waco ni, Jami ni weng itimo ki lapii, inongo ni peke olaro atunu. Ee, in ka wa icelu tim, in ibicelu tim, ci ileng, pe tye gin mo ma acel ikok iye i komi. Ee, ee, koko pa codi tye i komi ni i kare ma tye tukelo, gin ni bajilo lara, guturo, gulwenyo gin omyene obote, guturo gamenne. In aye Iweko gamede gucito ee, pien in kare ma in iye oo, ma gilwongi iye oo ee, in ikwero ni pe imito nywene, in pe iromo nywene ee, in pe iromo bulu koko gacoli tye i komi eno ee, koko gacoli tye i komi ee, do acoli. Tin amito wociwu ni, pe tye ngati mo maleng i latela gacoli mo maleng peke, pe tye ladit mo maleng peke ee, ngo ma dong Omyero kitim coli ka wun wuneno kobedi i cawa-ni kit ma lutelo acoli gin tero peko ma i lobo acoli-ni kwede. Lawor aloko weny ni ka ngat adu oringo odok tungcel, waco ni lawote de rac, rac mo ma konye peke. Ee, mono aloko weny capta ki capta. Atye ka kwanyo lok ki capta ki capta kit ma nongo aneno kede to pajo tye ka bino kede. E, dong an amito wacciwu ni Acoli en ma gubedo i cawa-ni wun wer wuwaco ni, Ngat marac ki i Acoli, ma dong rac, laneko marac ki i Acoli. En i ot awany. Tim an amito waco de ni lok kuni eno ni pe lok ada ka ni otema ot awany odonyo ka ka tela ki yuweri day wan pe okane akana calo kit wun wubedo ka kane akana ni ot awany pe okane akana e ot awany ma gubedo ni latel wigi ci otema ni ocito atir bot ladit lobo e ocito atir bot ladit lobo ma nyuti ni Jami ma en timo, timo kany maleng. En aye oweko wun wuyeto gitimo nini ci en dok jolowu. Eh, lajol wun anga ki ka odok i movement Acholi ma pe en ducu jara? Lajol in anga? Yuwiro bene oketo ni lajol dano, lajol Acholi ma dok ki bote i movement. Wuwinyo maber, en aye otema. En aye otema. Eh, pien odonyo bote. Eh, odonyo bote. Ma Acholi peke bote weng. Tyen aye jolowu wek wugubed i kamu kong dong ikati ki kwec kwici kwici kwici kit ibi nongo ka wek ikat ni kweli kila Yecu waco ni ngata pe ki balo cel kinu kene ma wunu wutadde kubedo tema wunu tye ka celo tema ki lagwengi kinu kene he kinu kene inongo ni balle ballo tema twara twara kinu kene inongo ni ballo tema twara twara wun ma kubedo i cawa ni oa ki bot acholi ka oringo dok bot movement Nongo wun luneko ma loyo ot awany. Hmm? Pien meggi-ni tyewu ka maleng ni wan ba ideology ma ladit obino kede, wa wun aculu dek-ki, wan oti, an ati, wan, wan, wan, wan oti kore. Eh? Co ngat ma dong waco ni en tye ka ka moni timo jami nego atye. Eh? Coli, atamo ni nongo aromo lwoko madwong ento tino amito cimo wangwu ni pe tye ngati mo maber ma waco ni en iber. Pe tye ngatti mo ma waco ni en aye ber, en ci en leng i peko ma i lobo acoli-ni. Tim bot megi in bene, tin abiciki ni, In dong ka idwogo, ladit lobo omini dong tic, mako matic aye. Pe amito winyo lok mo ni en in dano itye ka gamo lok ada ni radio, itye ka gamo lok ada i social media. In dong i dano madit. Pe bene iwek kiti kiri kit ma kiwaco ni in ico nying dano pyerangwen wiye abiro. Nying dano aye in dek icoyo pingo? Acholi ka dok acholi man ba gubedo i logo acholi ma timo gin ango? Gin ma acholi dong ngeyo wa hundred percent ni en caba mo keken ka en itye latela calo ma wa en ma logo ni caba mo keken eh caba mo keken ka tipo ye en iceto eh caba mo keken en ye pien gubedo caba ni acholi tye i bar lweny eh Ci, wupe dok mito ni inicoyo nying dano acoya. Ee, ka inen kobedi i cawa-ni, ka inen lu kit ma codi tye ka me mabuc, ineno ki kica. Aneno ka i poto anga bota kwica, co dolo man-gi, jo ma tye retired, mogo tye general, mogo tye ngo, Dano onongo dolo man gin pien lworo ngo ni pe ngam wa dego pe kingeye. Ento jo ma dong un bu mero winy acholi tye ki kiniga mo kiniga ma acholi tye kede jo ma pe gilogo ni jo ma gini neno bedo we tabarana ni gini maro un movement ni un intelligent ayo wero winy jo ma gin dong ineno pe logo gi waco ni ineno calo gin dong ber En aye jo ma cwinygi cwe ento cwinygi cwe adada ento gin oweko tipo tye ka nekogi. Tipo pe mito kiteno. Tipo mito ni ka in ingeyo ni gin mo ni raci, kati ka maleng, kati ka nyaleng ibak dugi. Ento acoli, acoli mo. Ma wac ni i peko ma gin itye iye ni gin itye ki movement ma inu ni guppa. Wun wuwiny maber, wuwiny maber ci ngatti mo macel leng peke. Dan ni weng ka in latelo acoli nongo in inywero cingi weng, nyero cingi weng ki cilo. Eh? Man aye atamo ni Nicakke tin, in nene ka ibikatti ka lyeto lawoti, nene calo ni in bene lum tye i wangi. Codi man aye atamo ni dwona ma akatti me juko daa ma tye ka katti pi dugu pa Otim Bosmik. Otim Bosmik, agikki lok atye kit man, Ka in iloko ni tipo iyi tye kedi, tipo ka in iringo woko kit eno. In idugu, idugu ludiro joli, ludiro joli. Tipo cere-ni eni ma in iwaco ni itye ki tipo cere-ni. In ka ia ki teno, iweko ludiro bako doggi i kom in wek tipo marac pe obed i komi, wek in iti ki tipo me cere ma migwu. Dong pire tek ni wun ludiro acoli. Lok me Welcome Home pa Otim omyero wun aye ocaki. Olwong ladit Bos mego Tim oter i abila ne i labongo wun jo labongo an awoto pe labongo keken an awoto i abila pa kaki weng abila pa labongo tipo madwong matye tek mada gowu gi inu bol gwar inu beyo langec inu ayuma inu Ci in dugi wek luditu gumini laa, wek ka in itiyo, in iti tic ma tipo kunyi. Coli atamo ni cwal dwona kite en, dwon me cuko paco jokjok mamalo.